Shabani, Yahweh, Adivani, Kula, Abanu, Rusino, harimo iri mati, Fadza, Yoya, Edu, Mada. Mother! Yani, ndukuya. Oh, ndimai Rudosu. Rudo mamuka here? Ndamuka, mamuka sei? Yes. Ko muri kumukira kuseni kuno muri kubveri? Eh, inga kurara hope rugai. Ah, kandimbozorora ko ndomuka ndoiteiko zvangu? Ah, kandizorodze nyama iyi. Eh, zorodza. Ko mada kumukira kuseni kuno. Mm. Ndamukirwa ichidedzwa nemuzukuru wasekuru Daniel. Wewe apa pa hande mundopaza pa next time. Ne pa peshe 3 ka. Eh eh. Hanzi ambuya wake wamuka wakafamba. Ambuya Daniel. Ambuya Daniel wafa. Ah. Eh. Kutaura kuno watori mfiriji. Ambuya Daniel wafa mai Rudo. Ah. Ambuya Daniel wafa mai Rudo. Ah mai. Hmm. aiwa kutandara kani pano panyika ambuya vandirwadza ivavo handi mai totaura navo ndine zuro chai muchitaura navo apa kuti mbuya daniel wande ambuya daniel wafa mai ah. rudo hmm. saka chinzwaika sekomuniti yedu imi muchiri vatsva vamusati manatsojairani nevanhu vekuno eh, isusu tinoita mubatanidzwa eh, kandizvozvoka eh. saka ndangotege ndiuye kungoti ndasiya bhuku richitoenda nana mai susan pamberi apo Eh. ndikatege chibanya pane muroja wangu wandoziva uyu junior roja wangu Eh. saka inini ndiri kungoda kuti mundipewo panodiwa hupfu panodiwa mafuta panodiwa chii munongozioneka mari kechema aiwa ndizvozvo mairoro saka mari semari yamunayo yamunongokwanisa kubvisa Ah, mbuya dhanyero vandirwadza asi Ah, eh. Ai ndendabatikana chuka pasi pano tiri kutandara vedu. Amai. Hey. Tivawanikwa neiko? Amen. Iwo ka ameno zvirwere zvingori kumazuva ngo. Kungo mukakafa. Zvawo. Amai kani ambuya vandirwadza ivavo muone kusununguka mai ivavo ambuya ah. ivavo vanondida kani. Zuro chaiye panda ndakagara nawo apa. vaitotaura kuti mother kudzila ende munogona kutsvaira yadhi munotsvaira zvakanaka munosiya yakachena kupfuura mai rudo vanongomanza manza chivanzi ah, eh, zvino handiti mazviona nekumwoka kwavo kwavaita ikoko ndogonotsvaira yadhi yopfuura nyinyinyinyi ezvinoka vachandoitsvaira yekudenga uko ah, mbuya vandirwadza oh. ndochirega kudaro shamwari zira yedu tesei veduwe chiitai mundipe upfu What mati hupfu nechi? Panongodiwa hupfu kana zvikaroni zvimaspageti muri webhodha kai marume wenyu anobva bhodha unenge zviri mumba menyu ah, ye unotsvaira yadi kupfuura merido zvino vachanoitsvaira nanapita nanadhanyero kudenga oh, swera umwe wakazvina basa mashoko enyu aya zvaenda nepe zvino vato mufiriji nekugona kutsvera yadikoko shuga manjeka ndandakaivhura marimwe zuve aiwa aina basa aina basa eh. ndandakaivhura ndanditore hupfu nemari yacho mairudo Sun soya ndiyo iri kupisa ka mazuva ano keyo. Ende zvejuni juni nazvo anoenda. Oh, upo. Magumu. Oh, chisi rani chibaby. Chende ha ndiri kutoteera kunhamo asi kana chirega eh. ndingogeza eh, ndichaire chaire wondo vandauya tibatsirane kubika kumafuti o oh. Mm, ambuya vati chiko Ichi chava futi wa- vanogona uchida Aiwa, kakusina ichi- mafundisi aiwa ka ndechangu ichi mairo Ah. ndechangu 5 dollars Aiwa. saka ndichanyorwa here mubhuku Eh, ndakutokunokunyora ibhuku kungoti apa ranga raenda pana mai susan orit Mm, mbuku tiri ndakutono kuuya kwasikana tibatsirane basa saka vana vacho vauya here Eh, izvo zvana zvacho zvinzenza zviya pamwe zvinotozosvika zuva rodoka vanhu vasina maporisazvimakuhwa nzenza dzipi ko vanhu ah. vakazvibata dai vanga vakarongeka dai tiri kufamba mudzimba do to do nezuva iri tiri correct porisi chaiyo havana ipa muchatonzwa taa kutoita muendai mai rudo ndiri kuuya tobatsirana handiti ndiri kuuya amai vacho zvepasina nhamo yacho wani saka vari kuchemerwa kupi kwambuya asi pamwe nhamo yacho yaitirwa kuvana vavo ah, kandonzwa mai rudo Ko nhamo saka vari kuchemerwa kupi? Hapana kuungana vanhu ava. Kandonzwa mai Rudo kuti nhamo yacho yakamira sei. Mai Rudo. Ko muri pano? Tiri kubva kunhamuka kwacho hapana kuungana vanhu hapana nhamo baba. kwavari kuchemerwa kupa ambuya vari kuchemerwa kupi kona ya amai ndandagara ipasi apa ndikuudze ndotko gara yapa ndotko kuri muri pano hamusi kubika here nevamwe madzimai ah, hatisi muri kubveko kumaona usina nhamo Ko zvofamba sei? Ah. Vari kuchemerwa kumwana wavo here? Hai, zvambenge handiti ndauya ndikudzei ndikati tipewo mari dzemuunganidzwa wati wa. Eheka. Eheka. Shoko ranga rafamba richinzi mari. Izve kupi? Hanzi vanga vamboenda zvavo pakoma. Ah. Kwakuzoti after 30 minutes pepa. Ah, Kwakumuka. Inga mwari vakanaka naimi. Ah. Vamuka mbuya vaende mwari achiri kuvada. Vane moyo wakanaka zvekuti mwari vakati mwanangu dzokera. Oh, vachiri kuadaka kuti muite makohwe kusatsvaira ah, matotanga ha? saka hanzi vari kupi kwa ah, hanzi vari kokuparira nyatwo inde ndafara zvekuti wo vapenyu e eh, hey, vapenyu saka payanga iri koma kweimishoko renhamo maamarinzwana chizukuru chawo ichi changa ndichiudza ichinzenza ichi ndo chisingazivi munhu kana kuti munhu arevete kana kuti adi mm, ndo changa chafambisapareshwa panga pareshwa ipapo eh. shoko rerufu ari mhanye kutaurwa vanhu vasiri shuwa ah. kuti munhu afa here izvo shuwa zvandibhohwa kandaiwe saka chandeika handei mai rudomba mundipe zvinhu ka zvana andakupai ka zvinhu zvinhu zvipi magrosari kana nda maiwe zvinhu zvamama collecta ka zvechemba ah. upfuka bhaketi rangu rehupo tulita yangu mafuta makarona angu shuga nerice okay. ne5 dollars mother ndiri seni zvangu ndinoda kudzikamira imimi handiti manga mapa nechido nemwoyo wenyu mukati munotuta zvinhu mukandipa matondipa saga nekuti dai matumira amai venyu kuruzevha dai vadye vagere asi masarudza kubhadhara kupa vemumastreets umu vafirwawo zvavo mukati ndavaende vanodya parufu saka kana mamunazvo kuvapa handiti kuri kuti mamunazvo zvakawandisa stereki ndatotora ndaisa mumba mangu ii five dollars yee ndiri kutobva utuma rudo kuti anonditengera kamuriwo kemanheru oh. uri kutii kweni ndiri kuti maraisi shuga makaroni upfu zvese zvamandipa ini ndazvisa mumba mangu inini ndakutoshandisa ndakutozvishinzesa imimi kana mama pane mwoyo wenyu uine rudo rwenyu handiti mama muchida kupa kuti hambo yanhingi pachimwe amai rudo muri kuti ikwe ah. muri kuti zvinhu zvangu hamuchandidzoseri zvazvenyu zvinhu zvechema zvanandaunganidza mushure mekunge mbuya vafa no return no return ko kana vanga vafa zvanga zvichadzoswa na havana kakufa mairudo ah. dzatoangana ko imi munotora zvinhu zvatanta unganidza kuti tipe mufi muri mufi here mufi azomuka saka ini ndazvitora kandakuzvisenzesa mba vangu imhosva imi michikotokotendei kuna mwari